İsa doğma körni tedaviyley. İncil, Yuhann doquz. İsa keçip ketkende, bir doğma kör adamnı kördi. Şegirtleri İsadan. Ravvi, o kör olıp doğğan, çünki özü ya da ana-babası günâ yapqan edimi? dep soradılar. İsa böyle cevap berdi, Özüniñ de, ana-babasınıñ da günası içün degil, lâkin Allanıñ işleri onda belli olacağı içün o kör olıp doğdı. Daa kündüz olğanda meni yollağannıñ işlerini yapmaq kerekmiz. Gece keleyata, o vaqıt iç kimse çalışıp olamaycaq. Men daa dünyada olğanımda, men dünyanıñ yarığı olam. İsa bu sözlerni aytıp, yerge tükürdi ve tükürükten çamur yapıp, körniñ közlerine yaqtı. Barıp, Siloam havuzında yuvun, dedi oña. Siloam, yollanılğan demektir. Kör adam barıp yuvundı ve körip başlağan közlerinen evine keldi. O vaqıt onıñ qomşuları ve evelden onıñ kör olıp tilengenini körgen adamlar, Bu anavı tilenip oturğan kör adam degilmi? dep soray ediler. Bazıları, ebet, odır! deseler, başqaları, yoq, lâkin oña oşay, dediler. Adamnıñ özü ise, doğru, bu menim, dey edi. Öyle olsa, közleriñ nasıl açıldı? dep soradılar. İsa adlı adam çamur yapıp közlerime yaqtı da, Barıp, Siloam havuzında yuvun, dedi maña. Men barıp yuvundım ve körip başladım, dedi o adam. O adam qayerde? dep soradılar. Bilmeyim, dep cevap berdi o. Soñ kör olğan adamnı feriselerniñ aldına ketirdiler. İsa çamur yapıp kör adamnıñ közlerini açqan kün ise, yeudilerniñ Raatlıq künü edi. Feriseler de kör adamdan közleri nasıl açılğanını soradılar. O, Közlerime çamur yaqtı, men yuvundım ve endi közlerim köre, dedi adam. Bu adam Alladan degil, çünki o, Raatlıq kününi tutmay, dedi bazı feriseler. Başqaları ise, Günalı adam böyle belgilerni nasıl kösterip olur, dediler. Böylece, aralarında dava peyda oldı. Olar kene kör adamdan soradılar, Şu közleriñni açqan adam seniñ fikriñince kim o? O peyğamberdir, dedi o. Amma yeudiylerniñ başlıqları közleri açılğan adamnıñ evelden kör olğanına ve közleri açılğanına inanmadılar. Közleri körgen adamnıñ ana-babasını çağırtıp. Kör olıp doğdı degen oğluñız şumı? Ya endi nasıl etip onıñ közleri köre? dep soradılar. Ana-babası böyle cevap berdiler, Bu bizim oğlumız, onıñ kör olıp doğğanını bilemiz. Lâkin nasıl körip başlağanını bilmeymiz, közlerini kim açqanını da bilmeymiz. O aqıl baliq yaşında özünden sorañız. Özü içün özü cevap bersin. Körniñ ana-babası böyle dediler, çünki olar yeudilerniñ başlıqlarından qorqa ediler. Yeudilerniñ başlıqları bundan evel, Kim İsanı Mesih dep tanısa, sinagogadan ayırılsın, degen qararnı çıqarğan ediler. Şu sebepten körniñ ana-babası, O aqıl balik yaşında, özünden sorañız, dediler. Bundan soñ evelden kör olğan adamnı ekinci kere çağırıp, Allanıñ ögünde doğrusını ayt, biz o adamnıñ günalı olğanını bilemiz, dediler. O günalımı, yoqmı, men bilmeyim, dep cevap berdi o, men tek şunı bilem, kör edim, endi ise körem. O saña ne yaptı? Közleriñni nasıl açtı? dep soradılar ondan. Men sizge endi aytqan edim de, siz diñlemediñiz, bunı daa eşitmege isteysiz? Ya siz de onıñ şegirtleri olmağa isteysizmi? dedi o adam. Yehudiylerniñ başlıqları ise onı aqaretlep. Sen onıñ şegirtisiñ, biz ise Musanıñ şegirtlerimiz. Biz bilemiz ki, Alla Musanen laf etken, bu adam ise qayerden olğanını bilmeymiz, dediler. Şaşılacaq bir şey, dep cevap berdi o. Siz onıñ qayerden olğanını bilmeysiz, lâkin o menim közlerimni açtı. Biz bilemiz ki, günalı adamlarnı Alla diñlemey. Tek kim Alladan qorqıp, Onıñ iradesini becerse, Alla onı diñley. Doğma körniñ közlerini bir kimse açqanı dünya turğandan berli eşitilmegen. Eger o adam Alladan olmağan olsa, iç bir şey yapıp olamaz edi. Yeudiy başlıqları buña cevap berip. Sen bütünley günâ içinde doğğan olsañ da, endi bizge aqıl ögretesiñmi? dep, onı quvıp çıqardılar. İsa o adamnıñ quvıp çıqarılğanını eşitip, onı qıdırıp taptı. Sen Allanıñ Oğluna iman etesiñmi? dep soradı ondan. O adam İsağa, Efendim, dedi, men oña iman etmek içün o kim olğanını bilmek keregim. Sen onı kördiñ, mına, sennen laf etken onıñ özü, dedi İsa. O vaqıt adam, İman etem, Rabbi! dedi de, İsanıñ ögünde özüni yerge taşladı. İsa, Körmegenler körsünler, körgenler ise kör olsunlar dep, men bu dünyağa sud etmege keldim, dedi. Onıñ etrafında bazı feriseler tura ediler. Olar bu lafnı eşitip, Biz kör degilmizmi? dep soradılar. İsa olarğa, Eger kör olsañız, günañız olmaz edi, lâkin siz, Közlerimiz köreler degeniñiz içün günañız sizde qala, dedi.